Ataya yebda uzɣal deg tmurt leqbayl, aẓḍuc yettusawal deg lexla. Ddeqs-ayagi ur tewwit ara lehwa. Tamegra tɛedda, igran beddlen ṣṣifa-nsen, uɣalen d iwraɣen. Isafen bdan ad neqqsen, xussen waman. Ixeddamen tura ttnadin amkan anida ara steɛfun ttnaṣfa n wass. Bɣan kan tili d tisit a lxaṭer ɛyan fuden. Ttnadin ṭejra ara ten-yefken tili, ara ten-idurin seg lḥamu a lxaṭer qerrḥit yiṭij. Yuggas Akli akken yesteɛfay netta d ixeddamen nniḍen Yeɛqel lxilaf yellan gar ṭṭjur i s-d-izzin, iqerben ɣer wasif, d wid yellan akkin ɣef rrif deg ubrid. Nutni, ifrawen-nsen s llawit, wraɣit, bɣan ad ɣlin ɣer lqaɛa, ɣer lxaṭer llan deg umkan anida ulac aman. Wama ṭṭjur anida i yeqqim I yeqqim netta, zegzaw-it ifrawen-nsen talaxaṭer qerben ɣer waman. Aman n wasif ur ṭuqqten ara, lameɛna iẓuran n tjur nni ruḥen sdaw lqaɛa, nudan waman nni yuɣalen fell-asen tazmert d lḥalu deg lweqt uzɣal d uɣurar. Deg lweqt aɣurar, kullec yeqqur, ulac aman, ulac lbaraka. Deg ddunit-nneɣ acḥal d abrid nesɛa ugrar deg iman-nneɣ, yeɛni nettaf iman-nneɣ mebla lefraḥ, mebla lehna deg ulawen-nneɣ. Aɣilif d unezgum ttaččaren ulawen-nneɣ armi nebɣa kan lmut. Akken i qqaren laqbayl deg lweqt lḥif, lmut axir. Ila zik yun nnbi isem-is Ilya, ixebren awal Rebbi i lǧens idenben, Dɣa at tmurt-nni mi slan imeslayen n Ilya, ggulen ad ten-nɣen ɣef deɛwsu i yesseɣli fell-asen. Ilya yerwel ɣer lxali anida yufa uzu i d-urig tili tili-ines seg lḥamu n yiṭij yekkaten fell-as. Dɣa yessuter-as i Rebbi lmut imi iɣleb-it lḥif. Rebbi ur s-iceggeɛ ara lmut, lameɛna iceggeɛ-as nadam. Acḥal d abrid ɣelben-aɣ iɣilifen-nneɣ laxaṭer neɛya, neḥwaǧ asteɛfu i lǧettat-nneɣ, lhana i wulawen-nneɣ d d lqut ara ɣ-isseǧehden. Ṛebbi issen lmeḥwaǧat n bunadem, d netta i aɣ-ixelqen. Dɣa mi d-yuki nnbi-nni yufa zdat-s lqut d tisit, ičča, iswa, tuɣal-as tazmert, dɣa Ṛebbi. iqreb ɣur-s ihedder-as s wawal-is. Win yeɛyan deg ddunit ila am ṭṭejra mebla aman. Diq d uɣilif iɣelben bunadem merra, yettili am yiṭij ikkaten fell-as iwakken tasa-s teqqur, yebɣa kan lmut. Aẓewret wid ilan akka tameddit-agi. Aẓewret, ilit deg lefraḥ, lxaṭer Ṛebbi issen lḥala-nwen, issen lmeḥwaǧat-nwen, ifehhem acḥal ulawen nwen ffuden ɣef lḥeqq, am ṭṭejra isellawen iffuden ɣef aman ara s-yefken tazmert d lḥalu. D aseɛdi, bab lḥif, ittafen lefraḥ-is di lqanun n Ssid Ṛebbi. D aseɛdi, aseɛdi agi ur ittagad ara ccer. d uɣilif, lxaṭer yettaṭṭaf deg Ṛebbi i d-ittuɣalen fell-as d tudert d lḥalu. Ur ttagadet ara, a ɣurar, gul iɣelben bunad meṛṛa. Tteklet ɣef Sidi Ṛebbi, qelbet amezwaru n wudem-is, dɣa ad iqeɛɛed iberdan-nwen meṛṛa. Acḥal i ɛzizit waman deg lweqt uzɣal!

Si ɣer zdat, ttwafen giɣalen-agi tizegwa. Deg tizegwa-nni, mkul ṭejra iza s ufus bunadem. Neqla-nni, lwayen ad iṭṭef deg lqaɛa imiren ma teqwa lehwa, ma d lɛalit akal, yeɛni ma neqla tettwaḥessen ad tuɣal d ṭejra iǧehden inefɛen i kul cɣel lɛali. Ṭejur n tizegwa-nni ad nefɛen i tili i wid i isefren deg uzɣal, ad nefɛen i lluḥ, i lebni, ad nefɛen yesɣaren times. D Ṛebbi i aɣ-issersen deg ddunit-agi am neqlal wayen. D Ṛebbi i aɣ-issersen deg lḥala deg-s i nella i wakken ad nuɣal am ṭṭejur inefɛen yettaran lɛaḍima i isem-is. Mkul yiwen deg-neɣ ixellef ɣef gma-s, wa ad yuɣal d lǧehd d taseddarit i gma-s iɛetben, wa ad yefk lfakya n lxir, lfakya iɛejben i Ṛebbi deg tikli-ines, deg ṭṭebyeɛ-ines, ad yili lmithal lɛali i wiyeḍ, wa ad yuɣal d win iǧehden ittaken afus i wiyeḍ. Ṛebbi yessers-aɣ deg ddunit s lmeɛna, am ṭṭjur izan s ufus n Ṛebbi, iwakken isem-is ad ittwaḥmed deg-neɣ. Am akken ṭṭejra ur tezmir ara ad teggem mebla mebla ma tesɛa aman, d tafat, d wakal lɛali, akkagen ula d nekkni ur nezmir ara ad nerr lɛaḍima i yisem n Ṛebbi deg tikli-nneɣ mebla lɛafu n ddnub, tafat n Ṛebbi d awal-is. Awal-is ittqewwit ulawen-nneɣ am akal ittqewwit neqla. Leɛfu n ddnub am aman am lehwa sɣur Ssid Rebbi i d-ittas. Tafat-is tettnewwir iberdan-nneɣ. Ṭṭejra, ma tesɛa iẓuran iǧehden, tezmer-as i ubeḥri d lɣimra. Deg lweqt-nni iweɛren, imi tettwabehdel, iẓuran-is ttaṭṭafen akter deg wakter deg wakal. Akka gen i lmumen deg lweqt iweɛren yettaṭṭaf deg wawal Ṛebbi, dɣa ittuɣal d win iǧehden, d win ittuɣalen d taseddarit i wiyeḍ. Ittwekteb deg Zabur, D aseɛd i bunadem ur netbeɛ ara aḍebber deg imcumen, ur nettbedday ara deg ubrid imednuben, ur nettɣim ara deg terbaɛt n yimkellxen, lameɛna yettaf lefraḥ-is di lqanun n Sidi Ṛebbi, Ittili am ṭṭejra izan zat waman ittazalen, i d-ittasen, i d-ittaken lfakk-is i lweqt-is, ifrawen-is ur ttizliun ara, kra ara yexdem deg serbeḥ. Aman. Acḥal i yefraḥ axeddam neɣ umsafer ad yaf aman ittazalen deg lweqt uzɣal. Tura ad nernu cwiṭ lɣenna.

Win itessen deg waman n ddunit, ad yeffad diɣen. Lameɛna win ara yessewwen deg waman-nni ara s-fkeɣ, ur yettbad ara maḍi. Lameɛna aman-nni ara s-fkeɣ ad uɣalen deg-s yiwen n lɛinṣer deg waman ittgeggigen arma d tudert n dayem. Win yeffuden, iqebbel aman s lefṛaḥ. Win yeffuden ɣef lḥeqq n Ṛebbi, yelzem-as ad iqebbel tarzeft n Ṛebbi n leɛfu n ddnub s laman deg Sidna Ɛisa. Ilaq ad t-nqebbel s lefṛaḥ. Ad t-iqbel, ad iɛqel belli laɛfu-agi mebla lexlaṣ am aman n tirga. Win itessen deg waman-nni i s-ittak Rebbi s Sidna Ɛisa, fad i yesɛa ɣef ddunit d cehwat-is ad ikkes. Rebbi ad t-iseṛwu s lefṛaḥ d lehna deg wul-is, imi ttwaɛfan-as ddnubat-is.

Ar laxert sasin ɛisa. Ṭajra izan zat waman ittazalen i d-ittaken lfakya si lweqt-is, ur ittagwad ara, ur ittagwad ara uɣurar, d lweqt lḥif, alaxaṭer ul-is ittaṭṭaf s laman deg Ṛebbi d awal-is. Ifrawen-is dima zegzaw-it, ittak tasdarit d lǧehd i wiyeḍ, alaxaṭer yufa aman iddren, lɛafu n ddnub, s laman deg Sidna Ɛisa, Iselmen tudert-is d lfedi fell-as i wakken ad isɛu tudert n dayem. Diɣen yettak lfakya-s di lweqt-is. Tikli-ines, iṣfan, d tuɣal d lmital lɛali i wiyeḍ. Aḥeqqi, Ṛebbi ittili am ṭṭejṛa lḥeqq, lxuluq Ṛebbi izan deg ddunit ayagi s ufus-is i wakken isem-is ad ittwaḥmed deg-s. Cahar i d-iteddun ma yebɣa Rebbi ad nernu nnuba nniḍen s taqbaylit deg Radio Monte Carlo, onde moyenne 205 mètres. Ass wis setta n ccahar i d-iteddun, yeɛni le 6 juillet, ḥassiset i ṣṣut n Ḥuriya, nnuba s taqbaylit ara yilin ɣef leḥdac ɣir rebɛa deg yiḍ di tmurt n Lezzayer. ɣef lṭnac ɣir rebɛa deg yiḍ di tmurt n Fransa. Ḥassiset ihi i ṣṣut lḥuriya ara yetebɛen lexbar lxir mkul ssebt si wass wis setta n ccehr i d-iteddun, yeɛni ccehr yulyuz, akka ad as-awen. Atan nefreḥ aṭas ad nesɛu tibratin-nwen, aṭas i nqebbel sɣur-wen. Lmeɛna ur aɣ-qqaret ara kan ma iɛjeb-awen lbiyan, nnuba agi, init-aɣ d acu i tebɣam, d acu i tebɣam ad nuqem, beṣṣaḥ d awal Rebbi i nettɛawad. Tura steqsi-yaɣ kra usteqsi diɣen, init-aɣ d acu i tebɣam ad tissnem, Ur nettɛeṭṭil ara ad nernu kra lektiba s teqbaylit, yeɛni kra n tektabin nniḍen. Taswiɛt-agi ur nesɛi ara aṭas, ɣer xaṭer mačči aṭas i yessnen ad ɣren s taqbaylit. Init-aɣ diɣen ma yella tebɣam kra n tektabin s taɛrabt neɣ s tafransist. Nebɣa ad nissin akk leḥwayeǧ-agi mi ara ad aɣ-tketbem. Tella yiwet n lḥaǧa, ur ttut ara ad tuqmem ladres-nwen, ɣer xaṭer, Mi tettuqamem ladres, tikwal tettum numero n tabwaḍt n tibratin. Init-aɣ ladres i ilaqen iwakken ad tawḍ tebṛat.